We go talk about Hopital La Quintinie, that means say La Quintinie Hospital. We go talk about Samuel Eto'o fees. We go talk also about wetin uh, Jeremy Sorenjita wey wan cut book. We go give una now mm, classification for MTN Elite One, and then we go tell una two program dem wey go take place this Sunday. Countryman, countrywoman, I hope say una dey fine. Dey play una dey una nan correct correct. Dey kanko away for the kanko away.

Now we we go understand am say na big lie. Say no nothing no happen with Pavillon Samuel Eto'o face for La Quintini Hospital. Excuse to other place born for there. We never get the news independently. Na grandma wa talk am. Hey, hey, ah, that way le wa ide ya sin eh. You say we never get am independently. Why the year na the two say na pidgin that on na big grammar.

For Paraguay, e don go na for assist for the 75th Congress for FIFA. 74th be be na for that side for Thailand, for Bangkok. Now 75th e dey na for Paraguay. Eh, eto dey see uh, better bet plenty plenty picture with the Kalusha Baya, uh, former

for all dis im pikin dem and then the congress of fifa go continue for dat side for paraguay and samuel eto'o e dey represent na cameroon football federation because na e be oga kwata kwata for cameroon football federation una understand the thing or the way i dey talk am for the way i dey talk am for the way wey the thing go be na go say make una understand am eh i hope say una don understand am another tori

for fika food so fika food don talk say i take my paper back i no want am say make una be member for fika food again uh-huh. now they don go dey follow the matter they don do all things so take am reach tomorrow e never waka na wetin happen all man know say e never waka for sika wetin mm, for sika say cca talk say the thing wey the way wey fecafoot for eto move that uh, agreement e correct say no be na any other way they go do am na the way that way they be supposed move that agreement we don talk say ho the matter we look am na small small na so njita and im lawyer dem they don go meet up for that side for yasa for headquarter for sinafok wey na syndicate for footballer dem

Abdulrahman Amadu, Gibai Gaitama, so other president dem for club they don jonti with the Samuel Eto'o and then they see owe money for bread. Una understand no? You're a figure of speech. So very soon if they in the go dey

we go wait and then we go see am na so the thing dey countryman countrywoman tori dey una dey ask una say say na which tori again plenty tori dey mo give una now that classification uh-huh. we talk about ndamba palaba people dey wonder wetin ndamba ndamba ndamba ndamba na sense eh? and tori for ndamba

They win na uh, the game na sorry they get they dey for uh, how they they don change it in one na eight one na nine okay nine fit come four eight all the same na Africa Food Publisher so twenty nine points PWD for Bamenda e get twenty eight point ten position eleven position Jinamori for Douala

We go knack another tori. Tori dey, country pipo. The tori wey dey na na program for March wey e dey come up this weekend. Yes, for Stern Bless Media. E don like turn turn later

He say program dey for March for the 24th day they don comot na here wey dey talk am for just talk am so some suffering me Oma understand the thing you go begin talk long friend say na Oma we go for Lewa for Sunday the 18 of May wetin go happen which match they go play am start Rena from Buda

una ask me senator na who dey play for limbe for limbe na three thirty victoria united dey play against gazelle fr academy na so e dey for start military na say military stadium for yaounde for three pm fof azu elite for yaounde e dey play against Aigle Royal for Mongo. And then for 5 p.m. Canon Sportif for Garoua uh, for Yaoundé, sorry. Canon Sportif for Yaoundé, they play against Colom for Ja and Lobo. And then for Melon Stadium, which they happen for day, 3.30

for the next one na state uh, stadium for you know uh, stadium for uh, omispor number one stadium annex uh-huh. 3:30 pm eyes fortuna go play against young sport academy young sport dey go small small so for go enter departmental league because if you go you no play three times your own no come homologation go come the committee go knack una stick for una skin so i hope say young sport go young sport go get their small finances for play the different encounter and then the one na for twenty fifth uh, how they dey call am twenty fifth day of play wey dey don send am forward yeah they don they go play am before the other twenty fifth day dey come for the twenty first wey na the twenty-first now after twenty may una understand now yes for centenary stadium victoria united go play cotton sport because cotton sport go comot for that side for eh, for west region just pass go one time for limbe instead for go back arua then begin come back na i understand the thing and then for stadium for mbuda bamtuso mbuda go play against gazelle Efa Gadezu Gaze Ojo remain for this side, continue for play the match. I think na the reason na the reason that way uh, CTFP and Fecafoot they come to an agreement say make the club the way they near, make they play, make they play, make they advance their own day because if they go, they come, it is a, it be very very difficult. Uh-huh. Na so e dey. Eh, all the sing the chigo the sing am we dey talk the chigo dey talk am una dey like am na so dey understand and then na so dey continue because na una dey give we the energy energy dey tori dey countryman countrywoman another tori wey dey na say wetin say minister I talk no be me I talk o. Na paper dem talk am so I dey take am for there for continue for do the two way I dey do am for there. So he talk say wetin minister for promotion for family he don talk say he dey condemn with the last energy

for go take knife kill her pikin and then e don give number say any people wey dey get wey dey be that kind difficulty make dem fit call e governor go try for accompany dem eh, because that crime na some very hideous crime wey that papa commit am go take long knife chook her inside her pikin throat cut her all chook am cut her all cut e hand na wonderful thing o that pikin no ask no nothing that pikin no do no nothing o e get problem with pikin papa you wan fight with him strong pass you you go take na knife go enter him house begin chook people dey for there if you be see the other pikin dey sometimes for kwara say e don come oga eh, kwara na three he see na only one na three waka oga kwara see na only one why hope say justice go fo- go follow him cause how a minister dey don start dey enter inside countryman tori dey una no know plenty tori e dey because time for tori na time for tori wetin happen for that side for betua so another man don take him hand cover am knack the woman inside pam pam pam pam the thing happen na for monday so tey the woman die

And then I hope say they no go talk say may pay 52,000 and then he going for outside go be next time we go knock another woman broke am or knock another woman kwarai na that time wey they go take him put am for prison before no no no any man go pay for a crime people no get for the hide the dodosh wey don commit crime You, you don't reach, you don't reach for play with the strong pass so if you give me kale say you need reason well. They say I hero correct. They are hate them correct, they know what they do. They're just barbaric people, eh? Very, very barbaric. Countryman, Tori Day, another Tori, na say wetin? The story na say Gendarme dem for that side for New Bell, they don put their hand for some remedy dem wey dey dey sell cure. Uh-huh. Na dan dey panka give me tongue. I dey knack my head. Hey, give me tongue, give me tongue, give me tongue, give me tongue. Uh-huh. They catch that remedy dem. They catch some repe dem too. They catch some perica dem inside. All of them, 26 people, 10 twenty twenty six pipo wey dem dey sell di panka janda no follow dem for share new bell see am dem dey sell dat one dem dey call am say stone dem dey sell dat one dem dey call am say di panka di panka thirty and den dem carry dem two with about three hundred and fifty one thousand and den someone dem with di computer dat mean say na scamming plus selling of di panka wey dey join together wey dey give dem to wey una dey see am so. Hey, Sunday the banker the commode. Usa all the drug the commode for enter country. Now the question what would they ask him that? If you know me be say it dey so, say the thing dey so, it go be so, wait there for the way way it look like say and as some of these people they, they make a say they make a say where they make a military enter for co. The man go understand no why it enter co and then how it enter co. Now the thing that we want know. So I want for that group

Tori na was on Frenchman wey na film director na actor too dem dey call you say Gerard Depardieu. Gerard Depardieu dey don knack you prison uh, condemnation at atom for your head. 18 months for prison with the that one dem dey call am say prison sa- sa- eh, arrest suspension that mean say you no go go prison but for eighteen months anything wey you do am wey wrong for any place dem dey take you first you go prison go fair go make eighteen months i no sure say e go reach that time because eh, e no go do that one because e go just take care for himself e dey seventy-six years today dem accuse him for do wetin say for twenty twenty-one

ha that girl dey wait one year pass two years pass three years pass four years pass five years and then they come again talk now say eh, they e be make atushema for me atushema for me okay countryman countryman more remain for france wetin happen for france na palava cinema that festival for cannes for france they don talk say eh, men are queer say for red carpet dem no wan see no person wey e dress e dey show his skin e dey show e ebughi for outside e dey show e back back side for outside e dey show all his skin dem so tey dem dey see even his dross dem no wan that one dey here again They no want her for Cannes for that festival. Make no man no come for red carpet with you almost half naked. They go say you may come out, they no go take you. So na so organizer them for this uh, French festival, French film festival, can e don tori. So na other that wey dey pass. Another tori, yes, tori dey.

if you dey good form dey salute dem dey give money for transport dey give all thing e don go e e finish do sport before e e e tumble for e fall down and then as i dey tell una today so e own don finish countryman countrywoman mama asia i know say e no easy man you never know that kind of thing dem so e go just talk e own say e no easy then you no go understand

They go receive the man for some house, they say, na knock door. The man pay all thing. Where between the line, the man to be the pay transport, pay jange for that woman, all that kind of kind of kind thing for that kind of kind kind thing them. You don't reach now where the man say, okay, may they come, may they go marry now normally. The woman only make ton ton, ton ton. Now for Duala here where it pass oh,